Dan il-programm qed jittella' bil-għajnuna ta' One Per Cent, The Look Hair and Beauty Clinic, Paul and Waters The Perfumery, Avantgarde by Celine. Int Min Int huwa produzzjoni mtella' mill-istudenti tal-Baċelerat fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST.

Insellem lilkom it-telespettaturi u nilqakom għal programm int min int speċjali din id-darba tal-Karnival. Ovvjament jiena fl-istudio minix waħdi, però għandi erba' bib tiegħi fejn Ħa jagħmlu dan il-programm ħafna aktar interessanti għaliex bla dubju ta' xejn ħa nidqu żgur. Ovvjament qegħdin fil-karnival li rridu nidqu mhux hekk, ħafna xalar bi. Diġà bdejna. Mela ħa nilqa' l-ewwel lila. Għalfejn qed tisħaq Mandy? Għax tal-karnival. Mela ħa nintroduċihom magħkom it-telespettaturi. Ħa nintroduċihom magħkom it-telespettaturi sewwa għax ovvjament dawn minħabba li huma personalitajiet kont trid tintroduċihom. Mhux hekk imorru l-affarijiet Sander? Mela, għandi lil Sander, Mendi, Angie u l-Muxu l għonet grazzi u koll li l-kom tal għajtu l-istedina tagħna. Kif intom kolla sew? Tajjeb.
Tajjeb, ux vera, tajjeb. Tajjeb ikolli li najdilkom illi dan il-programm għandu x'jaqsam ma' tema tal-kelma Maltija sewwa, ġifri aħna ħanilabu flimkien, ħankunu qegħdin niddiskutu, ħanaraw ukoll ħafna vox pops fejn it-tim tant minint li l-ewwel net nixtieq nirringrazzjah tal-li għafda wkoll dan il-programm għal darbohra lili. Marru fit-toroq tal-Belt Valletta fejn hemmhekk għamlu l-vox pops magħkom it-telespettaturi, però dan u aktar ħa narawh iktar tard. Jiena ħa nibda mill-ewwel b'mistoqsija għalikom, sewwa u rrid daqsxejn tweġiba ovvjament jekk intom tifhmu din il-mistoqsija. Ħa jkolli naqra għax mhijiex mistoqsija faċli. Mhux hu, speċjalment għalik mhux hu. Mhux daqshekk faċli. Jien ħa jkolli niktibha biex nirrispondi. Isimgħuha daqsxejn, isimgħuha ftit. Jekk il-Malti hija lingwa Semitika u l-Ingliż ġej mill-Anglosassonu, Taħseb li l-lingwa tagħna tista' tissejjaħ semi Sassonu? X'aħseb mhux? Kemm faqa' il-kelma?
Faqa' hux vera.
Semi Sassonu. Le ma naħsibx ta'. Semi Sassonu.
Isa, x'taħsbu li hija? Ma tkomx idea naħseb mhux vera. Kienu jgħidu x'raġel.
Anglo-Sax. Daħna rridu nirrispondu x'inhi dik il-kelma. Skuża. Eħe, jien dik naf. U, semmejt. Jien meta meta kont żgħir, ġejt indottrinat li aħna għandna dik semitika, le? Anka jiena.
Bħala lingwa tagħna hija semitika, però propjament din il-frażi ma tfisser xejn. Ġifieri dik kienet xi ħaġa biex nħawdukom. U fil-fatt aħna għamilna lin-nies ilkom it-telespettaturi għamililkom l-istess fil-Vox Pop illi fil-fatt ħanaraw minn hawn ftit ieħor. Naħseb nistgħu mmorru għall-Vox Pop u x'vera? Mela, ħa mmorru naraw dan il-voxpop u mbagħad ov, ovvjament eżattament wara nerġgħu niġu hawnhekk fl-istudio biex inkompli mal-mistiedna tiegħi.
Sieħbi, ħasasek xi ħaġa. Jekk il-Malti huwa lingwa semitika u l-Ingliż huwa anglosassonu, allura fil-verità l-Malti huwa semisassonu?
Għagħid li ma fimtejx. Semmi sa' xinu? Għagħid ma fimdan. Peress li malti u lingwa semitika, u l-Ingliż u Anglo-Sassonu, allora fil-verità l-Malti tisir semmi Sassonu? Jibqa' kif inhu, semitiku biss. Tajjeb ħafna.
Le.
Iktar liħor. Jibqa' semitika.
Semitika.
Viċin tagħhom ħafna.
Inti ma tix toqgħod viċin tiegħi qisja. Aħna ntalmu b'xi ħaġa bl-Ingliż u bit-Taljan u hekk. Imma ma hu ma jagħmlux ma jitkellmux Malti. Ma jitkellmux le le ekku. L-ħajja titkellem bil-Malti u naħseb. Aħjar nitkellmu bil-Malti. Aħjar bil-Malti. Anke qed jagħmlu programmi fuq it-television noqsu bil-Malti, noqsu bl-Ingliż. Ħażin jagħmlu. Ħażin. Barra minn Malta ma jagħmlu xejn. Le, le, le, le, le.
Barra minn Malta ma smajthom jitkellmu bil-Malti, żgur. Programmi tat-Taljan u hekk. Bit-Taljan biss.
Bit-Taljan biss. Veru, ma jgħidux qalbu mill-Malti għat-Taljan pereżempju, mhux hekk? Hawnhekk biss. Hawnhekk biss neqilbu għall-barrani. Qegħdin nagħmlu hekk.
Qed nagħmlu hekk.
Qegħdin nagħmlu. Qed inġibuh semisassonu.
Iva. U taqbel ma' semisassonu?
Le ma qabilx le. Ma jogħġbokx semisassonu. Ma għamilna xejn, ma għamilna xejn. Jekk taqtaħ ħadd terbaħ Cruz, eh? Ivi, Batista, ma mhux ħadd jurlek xorta. Mela, jekk il-Malti huwa lingwa semitika u l-Ingliż huwa anglosassonu, allura fil-verità l-Malti tisir semisassonu? Le ma naħsibx. X'taħseb kont? Ma naħsibx li jista' se nisassonu. Aħna semetiku għandna qisu 45% mill- Sewa. mill-ilsien ma ma naħsibx li. Iktar l-Ingliżi ħadu mis-Sassonu naħseb jiena. Aħna ma ħadniex. Ma naħsibx għax aħna forsi ħadna mill-Ingliżi

Kemm irridu nikkomunikaw xiex? Ma nemel. Ma min?
Ma nemel. Ħalli nnaqsu d-dubbien?
Fis-soċjetà.
Mhux mistoqsiji.
Biex naraw biex naqtaw id-dubbien mis-soċjetà, le? Ħafna.
Ħafna. Għax id-dubbien tgħawdex ftit ħafna, eh? Ejja, ejja.
U int hawn ċejja ġifieri.
Mela, ġifieri. Waħda minnhom. Waħda minnhom. Ejja naqtaw il-ħammim naħseb.
Mela ngħidulhom hekk fil-każ. Kemm taħseb li rridu nikkomunikaw ma' nemel biex naqsu d-dubbil mis-soċjetà?
Naf. Ma tafx.
Ħafna naħseb. Ma ħafna minnhom.
Ma nemel mhux indaqs naħseb hemm. Qed naħseb li qegħdin pareġġ ġifieri. Ma nafx ta. M'għandix idea.
M'għandix idea.
Ma nafx ngħidlek ta. U kif tħossok fuqhom inti? Ħażin ħafna. Ħażin għaġel.
Ħafna.
Ekku. Ma jekk taqgħad innemel kollha tad-dinja, jiġu toqol, jiġu iktar toqol minn nies kollha tad-dinja, ġifieri nemel hemm iktar. Vera?
Għandhom ma nix

Għalfejn it-tiġieġa tbiet bajda bajda?
Għax mistax tgħaddi tnejn f'daqqa. Għaliex tbiet bajda bajda? Għax hekk in-natura tagħha.
Sewwa.
Għandi bżonn xi ħaġa oħra? Le, le, tista' tmur.
All right, grazzi.
U palma rajtu f'dak il-Vox Pop il-mistoqsijiet kienu daqsxejn strambi u li ħabodna wkoll daqsxejn lin-nies, però ħandur daqsxejn għal fuq il-personalitajiet tagħna, ħana raw daqsxejn hekk għax kellhom xi mument imbarazzanti kemm ilhom eh, fuq it-televiżjoni. Eh, Muxu, Għalfejn tħares li b'dik il-ħarsa. Mela ara, ħanibda minnek, sewwa. Mela. L-iktar moment li taħseb li ġejt imbarazzat, hekk x'kien ġra. Anki naħseb fuq
Kellna bżonn nitaqgħu mal-President, konna tim ta' Destiny u li tatina rigal pala proset tal-junior U morna kulħadd qabel though taf għandi bżonn tkun. Fil-fatt bħalissa wkoll qegħdin naraw ir-ritratt u tidher daqsxejn ħamrani hemmhekk jiġifieri. Qed ngħid jien kont hemmhekk u suppost taf fejn tkun mal-President tkun naqra. Pulit, serju.
Pulit u hekk.
U mbagħad f'daqqa waħda beda jidoqq il-mobile u l-ringtone tiegħi Can't feel my face ta' The Weekend. Quddiem il-President. Quddiem il-President. Anki issa naħseb fuqha nibda. U qed ngħidlek għamilt xi ħames minuti hekk, anke għax dik kienet ir-ritratt kienet xi ħames minuti wara U xorta bqajt hekk ma stajtx u iżjed u iżjed ma bdejt ejja. Ejja, għandi bżonn toqgħod ftit. Għal xejn, għal xejn. Tajba, ġifieri qudiem il-President insomma spiċċajt b'dik id-diska. Eżatt, eżatt.
Ma kienx daqshekk mument fejn. Hi ma ħaditx bil-kbira, hi relax kienet, jien ħadtha bil-kbira. Dejjem għajja biex hi sex bomb jew xi ħaġa.
Ma I can't feel my face when I'm with you naqra wkoll. President. Vera.
Angie. Jien naħseb fuq ħadd għalik l-iktar darba li stħajt u tħaqt l-istess ħin kellna programm u kien wieħed minn naħseb l-unika programm milli kien kollu scripted mill-bidu sal-aħħar u kien mat-tim tad-deċeduti kien isir id-deċeduti u konna miftehmin illi da Gordon li jagħmilha ta' Ramon ta' parsi da ħa jħalli lill-mara d-dar ma jgħidilhiex li ġej ħadd għalik għax da ħa jkun qiegħed jifflertja miegħi. U se hemmhekk jiena kont naf kollox se jiġri. Li ġara illi konna Da ġabli bukkett fjuri u hekk, insomma. Sewwa. U jiena ħadd pjaċir bil-fjuri, ma kontx naf ħajġib il-fjuri, ma kontx naf li ftit wara kienet se tidħol l-attriċi li tagħmilha tal-mara tiegħu. Ġifier di ma kienitx scripted Le, mbagħad dik żgur. il-biċċa. All right. Taqbad il- il-fjuri, tini xebba bil-bukkett tal-fjuri xari kollu għasra.

Naraw biċċa ħana. commotion fil-udjenza. Ma kienux qed jirrealizzaw li kważi dil-biċċa jekk hux irreċtata jew le. Rosie! Eh, Rosie qed il-live u libsa bil-papoċċa s-sodda!

Mhux fuq it-television, konna Londra, morna naraw musical The Producers kien jisimha, u konna qegħdin bil-qiegħda fuq mhux l-istalls, jiġifieri l-ewwel sular imma quddiem nett. U di Mandy meta tisaq vera titħaq tgħajjat. U diġi taqgħu tqum li qegħdin f'teatru ġo Londra u bdiet titħaq. Tant daħqet li fuq il-palk l-atturi waqfu għal are you alright? Bis-serjetà.
Kien hemm id-deri magħna nistaħbew u di ma tiflax waqfu x-show biex jaraw xorrajt mediki. Mendi, l-esperienza tijak, ġili għak kellek xie moment imbarazzanti? Knowing you, naħseb
Waħda minnom, insomma, konna namlu daw il-recaps ta' xarabank fl-aħħar tas-sena, kien diġi li għamilthom. Fi żmien tal-milied eċċetera. Fl-aħħar eh, tas-sena u konna ngħidu ġan narf ġġara insomma u eh, f'waħed mix-xhur kien hemm din il-mara għal qed mit-sena u jinqbad kejk. U għamilt mit-ċema fuq, għaw dan qegħdin niffilmjawhom fl-istudio żgħar tagħna l-uffiċċju. U insomma, u jina Il-bela għamilt mitt xemgħa fuq dan il-kejk iż-żgħir u xejn bdejt nixgħalhom kollha daħal nar. Il-kejk ħa n-nar? Mela. Bdejna ninkwitaw għax il-studio. Jiena smajt li għandna footage ukoll tiegħu din ara naraw malajr. Okay.
Excuse me. Ma.
Ura

Għalem! Ta' kif ħa nonfoħlu jien? Oh my god! Evelyn Gawċi minna ħaġ ġdid talaq mit-sena. Evelyn Gawċi minna ħaġ ġdid talaq l-età ta' mit-sena. Għarras.
Sta kem għadet serja, Rebecca rajta. Insomma, bonfire spiċċajtu emmek minn flok dak il-kejk. Oh, Ġobbej dar għal-fire engines ġejjien u mima. Imma esperienzi zbieħ vera, u bla matitek, meta tiftakar wara un bat wara li kunu għaddew, un bat. Naqwal ma ġara xejn, imma.
Muxek, muxek dik dejjem iktar ħaġa importanti. Sander, l-esperienza tija, kellek hekk xie esperienza Jiena provajt niftakar ġrawli ħafna affarijiet, imma waħda li ġratli issa reċentament, mela fi żmien l-Eurovision bdew ġejjin il-kantanti. U d-darba s-soltu jibgħatulna pakkett b'kollox, bir kif jidhru, min huma, x'int ma tkunx tafhom kollha sewwa, speċi tal-famużi tkun tafhom, ma dawk li jkunu għadhom ġodda u hekk ma tkunx tafhom. U b'inizjattiva tagħna personali, kont eżempju, jien naf, ħa tiġi Corazon, nfittex Corazon, u ntella' Corazon, tiġi Hira, ntella' Hira, u ġiet waħda sera Kristin, għamilt sera Kristin u titla' biċċa ta' mara. U l-Daniel għatlu l-ħanejna dal-għodu bit-tajjeb għal nibdew. U da qed jiġri xi sitta u nofsa fil-għodu. Fis-seba' u nofs normalment kienu qed jiġu l-kantanti. U tidħol di, u ovvjament di ma kellha xejn x'taqsam ma' Sarah Christie, mhux għax miskina ħelwa hi, jiġifieri ma għandhiex x'taqsam ma' di kollha kienet kollha tatu sew. U di ġiet libsa normali hekk bil-x'ismu aħna jien u Daniel mingħajr ma għadna qed nitkellmu qed inħarsu lejha lejn biex naraw naraw li xit-tattoos u naraw kemm hi differenti. Waħed minnhom, inzerta kienet qiegħda ma' Corazon għax kienu tnejn tnejn, u Corazon faqgħet tidħaq u togħxa. Nibda milli tellajtu r-ritratt ħażin. U sadattant Diana ma tafx li għamel ritratt tagħha hemm. U ma dik sir naqra u għattila sorry ħin, ma konx taf minn int. Però xorta għalija Għax immaġina, ek dejk nibdil għal-minn, barra, immaġina kienet xie mara mux daqseg gustuza. Imma l-menu dik kienet ħelwa gustuza. Tajba fil-għonet.
Mela, Għalissa tkom daqxin irrilassati intu sewwa, ma xedin nitkellmu daqxin diskussjoni, eccetera, pero iktar tard ħan nibdew nilabu bil-lob. Tajjeb, ġifiri ovvjament il-lob dejjem li għandhom xaqsmu mal-kelma Maltija. Ħana dwar ftit momenti ta' pubbliċità, pero bqaw magħna li kif għattilkom eżattament issa xi niġu lura ħanibdew naraw daqsxejn il-personalitajiet tagħna kif ħajmorru fil-lob dwar il-kelma Maltija. Bqaw magħna. U ekku nerġaw nilqawkom lura l-programm speċjali ta' int min int. Propju, issa ħammorru naraw Vox Pop ieħor fejn din id-darba ħansaqsu daqsxejn lin-nies li kien hemm il-Belt Valletta komiex intelliġenti, x'taħsbu intom it-telespettaturi, kemm intom intelliġenti mill-wieħed sa għaxra? Isma' din mhux suppost kelli nsaqsilkom, ma ħansaqsilkom malajr, malajr. Sander, kemm inti intelliġenti minn wieħed sa għaxra?
Jien naf. Jiena naf dak xi dnajn. Tant għandu nuqqas ta' intelliġenza ħa naf tagħti numru.
Mendi, malajr. Naf for. Skont fiex, imma hu, skont fiex. Ejja ngħidu fuq affarijiet ħa.
Kollok affarijiet tal-ħajja, sewwa. Kemm int intelliġenti. Esperjenza, jiġifieri, kemm għandi esperjenza. Tibda b'żef, bħalissa da 8. 8, tajjeb, miexi għal 10. Motion. Issa ngħid five biex inkun fin-nofs.
Issa nkunu nafu minn hawn ftit ieħor ta' ġifier waqt il-logħba. Ħa naraw intom telespettaturi x'għattunna għaliex ovvjament mill-kliem għall-fatti hemm baħar jikkumbatti. Ħa naraw il-box pop.
Sinjura, ħasazik xi ħaġa nista', alla maħana, kulħadd jekk jgħid meta jarani. Eh, Ismani, kemm taħseb li inti intelligenti minn wasa tendenzi? 9 plus.
9 plus.
Nista' nirrispondi jiena. Mela, mela, intel mara. 9, 9. Intelligenti ħafna. Mela jgħana raw daqsxejn. Jitillu. Jaħseb li hu intelligenti, fil-verità mhux ġifieri. Għamel għamejt.
Għamel għamejt.
Five.
Ten.
Ten. Forsi six. Nine.
Nine inti? Aha, nine. Kem tħossa, kem tħossa. Mela ħana raw daqxejn. Zewċ widnejn u ma tisma xejn. Xini di, senjura?

Xi ġebla? Ġebla?
Lew ċangun minn xi. ċangun?
Tix widni minn nafx. Tkun qatt ma Il-borma.
U xef ta' da. U xef ta' Dina, jekk titla' tneżża u jekk tinżel tbeżża, x'inhi? Jekk titla' tneżża. Jekk tneżża.
U jekk tinżel. Beżża.
Eh. X'inhi?

X'affarejt dawn, ħa keċċejk issa, ħa. Kun dudu jixgħel bil-lejl. Eh. Jixgħel minn wara. Jixgħel minn wara.
Eh, fanali fuq wara qegħdin tiegħu dan. Fanali fuq wara aħjar. Jidlu bil-lejl, eh, tfittxu biex tissibu. Eh, mela, ma minn fittex isib.
Kif? Nista' saqsik xi ħaġa.
Tajr li lejla. Fuq ħaġa moħġaġa.
Ejwa.
Ismani, di għandha żewġ widnejn u ma tisma' xejn. Ma tisma' xejn? Eh. Jekk ma tix tiswa tistawa l-iswa. Għas jien wara l-iswa. Ismajna lilkom rajtkom titqu bin-nies għaliex ma mhux jaqtaw xejn, però ħanajdilkom waħda jiena sewwa, issa ħana radaq xejn tagħha l-ewwel. Mela, tixrob l-ilma, ħalq m'għandix, jekk taqbadha taqbad tikpi. X'taħsbu li hi? Tixrob. Mela tixrob l-ilma, però ħalq m'għandhiex. Mhux siġra.
Jekk taqbadha, mhix siġra, jekk taqbadha taqbad tikpi. Basla?
Mhijiex.
Basla? Le. Isa? Daw diżastru fihom.
Naħseb il-muxu jgħad viċin. X'inhu? Il-muxu l-iktar wieħed viċin. Dak poetiku hi kun.
Vera. X'għedt intax ma x'għedt. Xugaman.
Face clot. Le.
Tixu? Lanqas se tersqu viċin però.
Sponge. Very good.
Isma ħaqqu ċabċipa lil Musa fil-bidu beda jinkwieta. Daħħa jiknisna issa. Għalli espressina ma tantx naf Malti ħajkoll il-problemi. Issa ma xi se nibża.
Nibża.
Mela, fil-fatt aħna ħanibdew issa nilagħbu bil-lob sewwa tagħna ovvjament tridu ma tridux ħajkolkom toqgħodu mat-team partner tagħkom għax qasamnikom aħna Skużani Mandy, saħi. Skużani Mandy ma nafx ma santi. Skużani. Telling you fun. Mela, u l-ewwel logħba. Di għal bali. X'għandu x'jaqsam lil jufant mhux? Le, għax aħna ħarabbina l-jufant. Vera. Nafa din l-istorja, ma naħseb interessanti li tajdu inna. Aħjar tajdilhom inti. Aħjar tajdilhom inti. Għax konna din bali. flimkien u u mhux hu għandu il fil-bucket list tiegħu li jirkeb il-jumfant fuq f'Bali u għatlu ejja mmorru għatlu jien niġi miegħek insomma u morna u tlajna fuq dal-jumfant vera ma kontx komda għax vera ma kienx safe kien hemm qisu sit hekk kbir mingħajr ma tkun marbut u vera periklu sejr 'l hemm u 'l hawn insomma u mbagħad waqafna fin-nofs u daqalilna tridu tinżlu fuq għonqu U għadna wejja nagħmluha qegħdin hawnhekk speċi. Mhux hekk, ħadna ritratti. U ma rimux u mbagħad għadna ritratti, niskużaw. Ma rimux u mbagħad mort jien daqqa li tittoqgħod quddiem, għatlu iwa jiena biex bdejt nagħmel kunfidenza, rimux u qalli le. Qalli ejja ħdejja. Għatlu ejja, qalli ejja ħdejja tara mhux se noqgħod niġġieled mal-mhux ħa mmur ħdejh. U mnalla. Ftit minuti wara xi ħadd barra miż-żona fejn konna aħna jispara, forsi għal xi kaċċa jew hekk. Lil infant miskin ma tex tort, sema' dal-ħoss u ħaseb li qed jisparaw lilu. U da telaq jiġri. Bina b'kollox, idakkalna fis-siġar. Fim, ħa naqaw ma naqawx, għadna ma nix marbutin, nġuġom għanna l-werz u t-werzi u t-tfufla li ħafna. U werzaqna, ġifiri, werz dak il-ħin vera bżajna, ġifiri, għadna ħa naqaw u mutu. U int kien dek dik il-row biss, dik il-dik il-row. Mela, kull ma kien hemm row, pek. Kif salva? Kien iżaq seksej. Jien zamni l-mux, għaxin kont se naqaf, da għada. U għalhekk għadtilha jekk nagħmlu diżastru tal-logħba almenu
Mux hekk, mux hekk, ovvjament. Mela, ara, fil-fatina ħanibda minnkom sewa minn mux u minn Angie, għawnek fidejja għandi set eh, karti fejn fuqhom għandi kelma. Li jridu jagħmlu l-personalitajiet tagħna huma. Jekk pereżempju lil Angie jiena ħanajdilha l-kelma hija żarbun, ovvjament lil muxu ma tistax tajdilu li hija żarbun. Però trid tipprova twassal lil muxu li din il-kelma biex tasal għaliha titgħidlu tliet kelmiet. Per eżempju, ejja neħdu eżempju taż-żarbun. Timxi bih fit-triq. All right? U l-muxu jrid jgħidilha tliet kelmiet lura, issa jaf ikun qiegħed jgħin il-lenġi jew kellha jaf ikun qiegħed joħodha x'imkien ieħor għaliex ma jkollha x'taqsam totalment xejn. Però ħanaraw daqsxejn kif ħajmorru l-personalitajiet tagħna. Mela, Angie, ħanibda bl-ewwel kelma sew. Ovvjament ma tistax tgħidha lill-muxu inti. Okej. Aw jien inħawwad ħafna. Intom bħalissa t-telespettaturi ħa tkunu qegħdin tarawhom ukoll fuq l-iscreens tat-televiżjoni tagħkom ħalli tkunu tistgħu wkoll Ma nafx, għax tifhmuhom. Dan lingwa tiegħu, dan mhux tal-Pepe. Da Maltix, Malti u English, Maltix. Imħawdin. Wieħed nibża' ħafna. Mela, ħanibdew, Isa, mela, għandkom żewġ minuti ċans, u xek, żewġ minuti biex naraw kemm ħataqtaw kliem f'din il-logħba. Żewġ minuta jitilqu minn issa, tlaqna. L-istorja ta' Jack u.
Ġil.
Tlet kelmiet mhux u tittajn. L-istorja ta' Jack and.

Ma tafa l-istorja inti mhux Għax fil-każ ngħidu l-istorja ma tafix. Bravo, l-ewwel waħda tajba. Isa, Angel għandek oħra, għandek oħra. Ok. Igwi dawni daqsxejn fil-ħin ngħidu li kif qegħdin. Fl-iskola jew vapur.
Jkun hemm it-tfal.
li jużaw dan.
Tajba, en, ġela tkun taf xini l-kelma vera tamil l-ek tajba, ma. Ħut.
Ble, mux għed nifem. Ejja, l-ewel wasalt.
Kompli, kompli l-istoria. Il-ħut.
Il-bahar.

Mela, għall-ewwel tim tagħna hemmhekk għandhom l-ewwel punt għaliex ovvjament qatgħu kelma waħda, issa ħa naraw daqsxejn kif ħammorru, jekk hux min ħajajdhom il-min ħantihom jekk hux il-Sander jew nkella lil Mendi ħa naraw daqsxejn. Intom minn Sander, ok, mela Sander jiena ħanimxi daqsxejn dejk tajjeb. Għaliex ħattihom lili?
Ma nafx għax naħseb jarawk iktar intelligenti, sta jkun. Skużani, Mendi, ta' skużani. Mela, ħanibdew bl-ewwel waħda u l-ħin tiegħek ħajtla' minn issa Sander, ok? Tlaqna.
Il-President torganizza din. Għaliex torganizza?
Biex.
Għaliex torganizza din. Għaliex torganizza.
Din. Ah, din, Mużikalment tejn in-nies.
Hmm, naf fejn ġej intende.
Rokestra.
Viċin?
Kompli. Rokestra għal għal donazzjonijiet.
Tajba neħħi rock.
Kull waħda. Bista ma taqtaħiex issa. Orkestra. Brava, proset, mela, tini waħda.
Ok, eh. tlaqna. Alright.
Jekk iddaħlu fil-qieħ.
Iddaħlu fil-qieħ.
Ftit tajdu tlek kelmi oħra, eh, minn tista' eh, tivvinta wkoll. Tal-baħar.
Tista' tinżel?
Le. Titla' u fuq l-art.
U tqegħdu fil-qiegħ. U tqegħdu fil-qiegħ. Nista' nkompli?
Eh? Mela, mela, mela, mela.
Għedu li dik fedin. Eh, Iż-żarbun.
Mhm. Jekk tirfsu. Ejna, għadi. Jow ħatta ħazin jena. Il-fetta zarbun. Isma, fil-bidu konti għattajja, fek naħseb għat t-zrija. 5, 4, 3, 2, 1, u ekku. Proset, dik kienet musmar. Sewa. Il-kelma kienet musmar. Fil-bidu bidejlek tajba, ma bat naħseb zbijajta ta' xejn. Bahar intlift.
Eh, le għandek raġun.
Il-baħar telfek sew mhux ħażin. Mhux ħażin. Proset, mela, l-ewwel logħba tagħna ma marrux daqshekk ħażin jiena personalment meta l-ewwel rajt x'kienet tkun il-logħba b'sart li tkun ħafna aktar diffiċli personalitajiet, però mortu tajjeb. Għandkom eh, l-ewwel punt għal kull tim sewwa. Mela, minn hawnhekk eh, ħammorru għal pawża qasira ta' reklami, però bqgħu magħna li ovvjament xi niġu lura għandna ħafna aktar logħob. U ħa naraw daqsxejn hekk jafux jirrexxtaw ukoll il-personalitajiet tagħna, però bqgħu magħna minn hawn ftit ieħor. U hekk nilqakom lura l-programm minn tminint u propju kif għattilkom fil-bidu ta' dan il-programm, il-programm huwa kollu marbut mal-kelma Maltija. Fil-fatt għandur daqsxejn issa fuq il-personalitajiet tiegħek, kieku kelli nsaqsikom il-kelma pinuri. Tafu tgħidu li xi tfisser? Faċli di suppost. Hawn ħafna nies dan il-kliem għadhom jużawh, però insibuhom aktar fid-djalogu bejn l-Għawdxin propjament milli bejn il-Maltin, għax qisu l-Maltin qisna nsejnihom daqsxejn dawn il-kliem antiki. Pilloli. Mendi, pinuri, ma tafx x'inhi? Jew inkella Pilloli, sa fejn naf. Brava, pinnoli. Le, le, Sander qal. Le, le, hu bda.
Le, le.
Sander don't worry m'hemmx punti ta' marbuta ma' dan. Jew inkella jekk ngħidilkom, nara daqsxejn, waħda interessanti. Trampi.
Jiena daw qatt ma smajthom.
Le, mhux ħaġa.
Trampi fil-fatt fisser kummidi. Però ħa naraw daqsxejn issa fil-Vox Pop li jmiss in-nies hemm barra jekk jafux x'inhuma daw il-kliem tradizzjonali Maltin. Ħa naraw daqsxejn flimkien.

Pinnuri.
Pinnuri? Le, pinuri. Ma nafx. Ma tafx.
Li ma inti ma nċ naf jena. Ma tantx inti tal-antik inti. Le sa sa għadni sajru. Per eżempju, pinuri, xinu ma pinuri? Pinuri pirmli. Kif kont taf? Pinnali l-għajċin jgħiduha. Ħadhom jgħidu għal għawċin, provi. Eh. Pinuri huma dak il-mediċini li kulħadd għal kull eventwalità jibla.

Xi ħaġa li tisperreċ? Hemm qiegħed, hemm qiegħed. Perċa. Sperriċ.
Eh, ma x'inhi l-perċa allura? Eh, Tieħu xi riħ.
Le, dik ċmajra. Tinkixef? Perċa hija fejn noxru ħwejjeġ. Ah, eħe, sperriċ.
Biex tperreċ.
Eh, tara. Perreċ kollox hemm.

U ekku, nerġaw lura fl-istudio, ħan saqsikom din, ara waħda palma rajtu ma tantx huma ħfief bħala kliem, sawa ovvjament maħniex nużawhom daqstant. Jekk ngħidilkom mifsuda. X'taħsbu li tfisser?
Mifsuda. Mhm. Mara ta' mifsud. Eh, le, mhux eżatt. It-tifla.
Lanqas, laqas il-kuġin. Tkun hekk isa sad. Le, mifsuda tfisser qadima. Xi ħaġa qadima. Pereżempju din il-mejda mifsuda. U propju kif qed nitkellem fuq il-mejda naraw għandna mobile u għandna wkoll il-headphones fil-fatt intom li ħatamlu bħala timijiet kif qegħdin xi ħadd minnkom ħajilbes il-headphones sewwa. Mela, fil-headphones ħajkun hemm mużika għaddejja, mużika għolja. U l-persuna tat-tim tiegħek trid tipprova bħalqa tfemek x'hawn miktub fuq daw il-cards. Sewwa. Mela, ħanibdew mit-tim Ifhem, it-tnejn li intom qegħdin bl-istess punt, jiġifieri nista' nibda nerġa' minn din in-naħa sewwa minħabba li l-ewwel bdejna minnkom. Mela, Angie nitolbok tilbes daqsxejn il-headphones please u mbagħad tagħmel ukoll play il-mużika, mhux u inti tista' tqum u tmur faċċata tagħha u jiena ħa nkun qiegħed intik il-cards. Bażikament għandkom bejn żewġ minuti jew inkella tliet minuti, all right, biex tippruvaw taqtgħu kemm jista' jkun kliem. Issa mhux u għalik naħseb mhux daqshekk faċli hu. Ħa nipprova. Inti jekk forsi ma tkunx taf xi kelma fil-każ let me know ta' ngħinek. Ma jien ġist lip sync jew. Eżatt, inti lip sync.
Mela inti qed tismani. Eh, palis seħex ma mhix play. Eh, eh, sew, eh, all right, ok, mela ħana millek play. Mela ħana minnu hekk. All right, mela inti qed tismani. Ok, ma naħsibx li nġiet tismani, mela nistaw nibdew del-waqt, meta jtuni l-ħin, nkunu nistaw. Għalix ma għalix, sewa biex nkunu l-esta. Mela mux, tajja.
ħana radaq xejk namillek hekk. Fil-każ ma nitkellmux. Qed tismagħni? Tajda hekk. Jiena onesta. Ifhem.
Issa żgur mhux qed tismagħni. Issa żgur le le le.
Eżatt. Ma titkellimx.
Kemm jista' jkun fil-fatt fil-każ imma jmir.
L-ewwel kelma ħa nagħmel żgur. Għaliex mela rajta.
Mela żomm ħjan biddililek. Lex bid. Ħa nibdew. Qas jien di ma naħseb ma nafx tfisser. Ħa nibdew bl-ewwel waħda l-ħin jista' jitlaq. Issa tlaqna!
Tin. Tinten.
Nista' nagħmel hekk l biċċa pereżempju. Ii, tista' tagħmel li trid. Ten, tin,

Sintezi. Musu fil-kas għajdilna dwar t-tini waħda. Tlaqna.
Lingwistika. Lingwistika.
Lingwistika. Brava. Waħda. Korpus.
Korpus. Korpus.

Xi. In. Il-sin. Ind. Xi.
Indiċi. Inti.
Kważi.
Indiċi.
Indiċi.
Mux, rasa maħir imur għalli jmiss, għaxxejn. Bej diffiċli.
Teknoloġija.
Sekonda.
Teknoloġija. Jew vera twal. Teknoloġija. Mejda. Teknoloġija.
Għamilha biċċa biċċa. No. Tek. No.
Lo. Ġija. Tek. Tek.
Se. Te. Għajdu li fadal ħin. Tek. U kafe. Tekno.
Tekno.
Tekno. Mela, faj. No.
Four. Three. Teknoloġija.
One, stop, jiskada l-ħin. Għaflek il-mużika u koll MG. Teknoloġija.
Zgur ma konċet. U zgur, ma konċet tisma bla dubju. Kienet teknoloġija. Mela, ikkorreġunek se jirzbaljat, pero dat tim ġab Punt wieħed biss, u xek naħseb. Mela, punt wieħed biss. Le, le, le. Vera twal. Ma kienux faċli, vera. Ma jibqa' ħal u stressjat wara. Laqas kont ngħid li qed nisma' l-ewwel. Mhux vera.
Mela, ħanaddu s-sattin liħor. Dak fidejkom, tistgħu tmorru fin-nofs ukoll. Tista' tilbes il-headphones.
Qed nisma' Le, ovvjament għax għandi ma mitlekx play. Mela Sander, issa żgur. All right, mela ma tix tismana żgur. Le, għoli ħafna. Ok, mela. Lesti biex nibdew, Mendi? Mela. Mela, ħana raw daqxejn pala il-timer meta nkunu nistaw nibdew. 3, 2.
Waqfet di.
Waqfet? Ġeja Beyonce, tħobba l-Beyonce?
Mela ħa nerġa' nbiddililek, ħa nerġa' nbiddililek. All right? Ara tlaqna. Wieħed, tnejn, tlieta, tlaqna issa.
Kultivazzjoni.
Ma jimportax, mela nagħmlu oħra, nagħmlu oħra. Ejja, kien onest, kien onest, miskin.

Dit.
Kamplu. Le!
D, d, dit. Ju. Dit. Ju. D, d, d, dit. Ju nar ju. Oraklu.
Naddu għall-ohra, naddu għall-ohra, naddu għall-ohra. Disi posti għafa xu stessi.
Kummidjant.

Mortu taj, jina nasib għandek bżon tazza ilma vera mendi. Bela, sa' kem jistriħu l-personalitajiet tana li ħana mħamuru għal-waqfa qasira, bat nerġaw nidżu l-ura għall-axħar loba b'għaw maħna.

Hekk u nilqakom lura għal programm minn tminiet u propju issa ħanaddu għall-aħħar logħba mal-personalitajiet illi għandi. Għal darboħra għandi setta kards hawnhekk fejn fuqhom għandna wkoll ismijiet ta' ċelebritajiet, ismijiet Maltin, kliem Maltin biex niftehmu. Ħanaraw daqsxejn kif ħajmorru fir-rextar din id-darba. Jien naħseb Fuq din in-naqa x-xaqliba ta' din naħa tmorru daqsxejn aħjar mill-oħrajn. Eh, suppost intom eh, professionals, mhux hekk Sander? 24/7 atturi intom. Oh, eżatt.
Mela, li ħanamlu ħanibdew minn naħa tagħkom minħabba li intom ovvjament qegħdin terbħu din il-logħba. Min ħajresta lil min? U ħajresta.
Jien.
Sander, mela Sander, nitolbok tiġi hawnhekk dejja jekk jogħġbok u ħanibdew bl-ewwel kelma. Issa importanti ovvjament ma tistax titkellem, alright, għandek żewġ minuti ċans u ħanaraw f'daw iż-żewġ minuti inti ġew emendi kemm ħataqta. Mela, ħanaraw daqsxejn il-ħin, naħseb nistgħu mmorru 3, 2, 1, tlaqna. X'inhu imma ħadd tista' tgħidli x'inhu? Għax lilek bil-ħadd. Bere, bere, pittur, artist. Kemmu brav. Easel, Pittura. Mona Lisa. Ehm, Madonna. Artist. Eh. Eh, l-isem ta' artist.
Ila, għedi. Eh, l-ewel bicċa, minna l-ewel eh, bicċa. Minna l-ewel bicċa.
Isu landscape, inti, artist. Eh.

Oħra, oħra, ma tajtix.
U għaset kienet arti. Biċin, ejja, tlaqna, tlaqna, tlaqna. Ma tix fil-bitu arti. Tap, flixkun, ix nixrob, ilma. Brava, ilma, wahda.
Pjanu. Le.
Mużika.
Computer. Keyboard.
Għedha fi triq tajba. Computer, keyboard. Typing. Le, madonna, tajmina.
Diffiċli di, vera diffiċli, biex tispjega.
File, folder, loba, tip,

Haversack.
Isa, iżjed, iżjed, iżjed. Daqsek, daqsek, sibċalkom il-ħin, skużawni, skużawni ma rajtomx. Mela, għajduri daqsek kem ġabu tajbin, please. Naħseb Jek minni xejn żbalet naħseb ġabu waħda tajba u xek. Le, iżjed. Li ta' żgur.
Tnejn, tnejn, orrejt mendi, il-mod, il-mod. Skola, l-aħħar waħda kienet skola. Kienet jagħmilkom ta' tifel ta' l-iskola. Mela, Għandur għattim liħor, il-muxu, mela middera il-muxu ħajrexta, ejja unek il-muxu. Mela, eh, ejja kif li l-ek ħajġu daw l-affarijiet, mela. Tiex għada t-ila?
Eh, le, le, le, mux għax t-ila, mux għax t-ila, xtajba, jaf jamela jidi zgur. Ah. Mela, naħseb nistaw nibdew, xek. Tlita, tnejn, wieħed, tlaqna. Tkanta, kantant, twerżaq. Pole dancer. Beyoncé. Hmm. Miley Cyrus. Brava.
Waħda.

Lollipop. Ġelat. Cornet. Ice lolly.
Għasan da zewġ tifsiriet din il-kelma. Mela jew l-beda jagħmellek fil-bidu jew kella saħat. Eh.
Joker.
Buffun.
Lanqas, morru li miss. Għajdu l-ħin kif wasanna. Il-jumfant. Le. Okay.
Maxine. Max. Baby.

Lawa, vera ħadna il-bot mhux hu. Għax innu komplu bil-programm, għandna bżonnu s-sejt. Mela, ovvjament naħseb bla dubju ta' xejn l-aħħar logħba rebħuha it-tim tal-muxu ta' Enġi, ħaqhom ċapċipa, intuhom ċapċipa proset. Bravo. U tant kemm tellajtu punti fl-aħħar logħba ovvjament li intom erbaħtu l-kompetizzjonijiet li kellna llum ukoll sewwa, però aħna Mendi orrajt, ma ġarax. Għadni nħobbu hija logħba, Mendi nħobbu. Kuraġġ, Mendi. Il-ħajja jrid ikun hemm ikluħu l-inżul. Ara aħna biex ma tikpis, ok, ħantukom fwieħa kull wieħed, kemm ir-rebbieħa u anke dawk li ma rebħu, sorret, u bħala wkoll ringrazzjament tal intom għażobkom tiġu fil-programm. Sfortunatament għaddinna l-ħin. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna, ħadna gost fil-kumpanija ta' Sursin u l-karnival it-tajjeb, tobu l-karnival intom xaqsa sejkom jien. Konna ħafna okkazjoniet li nilbsu anka mux fil-karnival.
Mela, jena nispera u koll intom il-telespettaturi kolkom karnival mill-izbaħ, grazzi li għal darboħra segwejtu l-program int minn int. Infakkarkom jekk intom tixtiqu taraw aktar informazzjoni dwar l-istudenti li jaħdmu ehm, il-medja ġewwa l-emkas tistgħu tagħmlu dan billi titlu fuq il-paġna tagħhom ta' Facebook, MediaCast. Jena minn hawnhekk ħanselmilkom. Ciao ciao, grazzi tal-li segwejtuna.

Paul and Waters The Perfumery, għar-rigali tal-mistednin. Avant Garde by Celine, għax-xagħar ta' Jurgen.